Le, hi m'għaddhiex tajba x-xemx ta'. U laqqas għad-dlam m'għadek tajba spiċċajt!
Bingo prize tonight, €300. Il-bambini tal-grazzja, €300 nużhom bħalissa għax qed nonfoq flus minħabba z-zokkor li għandi biex juħija. Inti trid toqgħod attenta ruħi, ara jien eżempju għandi downa ta'. Inqgħod infarfrilha z-zokkor ta' fuq ara. U mbagħad tikolha bu biċċa. Hu mela le?
Aktar ma naqra ħa nilagħbu! Min tkellem? Int jaqgħu tkellimt! Għax neġi għalik aqqas nistaw najdu kelma bil-kwet bejnietna. Inti gambetta u nitfak mal-baleni fil-bahar. Il-kalma hija xi kif titfaħħa mal-baleni jaħsbu oħthom. Jew ikkiela li ara kemm tieku. Jien qatt il-kaptu tal-ikel ta' biex innaqqas. Eh, x'qed tagħmel?
Tixrob.
Eh, l-ilma.
Oh. Le l-whisky għax ma laxar grok tinsa tiekol. X'libsa liebsa dik li Mażda? Eeh, ara, tiġiha, tiġiha naqas sukkata, eh? Isa s-salsetta l-Malti biha! Taf li kelli waħda bħalha? Alla jaħfirlu kien sabi lir-raġel fuq wara tal-karozza. U kif spiċċat fuq wara tal-karozza tagħkom? Le mhux tagħna tal-ħabib tiegħu. Demolju lil! Kien telaqni. Eyes down! By itself, number one. U pemmu ta' Joseph. Għadek laburista. Eh? Ċajta dem bil-maktur fuq jalli jista jinqala biex immur il-mass meetings tal-Labor. Iqaf.
Iqaf, mux kunaw xaħat jgħalih. Isma' tal-Labour jagħmlu l-mass meetings, imma n-Nazzjonalisti qed jagħmlu wkoll qed jagħmlu il-prayer meetings. Jitolbu l-Alla li jiġu n-nies.
Rajt li għamiltlu ċ-ċagħlig, mbuħelu! Kemm xeraqlek kellek bżonnu? Ma kontx naf imma taf kif indunajt li għandi bżonn nagħmellu ċ-ċagħli? Waqa' l-mobile fit-toilet! Mbagħad qbadtu, geżwirtu f'toilet paper u ħadtu għand il-food refix. U rranġawhulek?
Qas qabdu kaptu. Mhux.
Imma dawk vera jifhmu fil-mobile. Hekk għedtlu u taf x'qalli? Qalli aħna fil-mobiles nifhmu mhux fil-ħara. U għad tlaħatlu lil dak aħjar nagħmel nuċċali.
Two and two, twenty two. Is-sorijiet!
Ilek ma tarom is-sorijiet sor Tanja u sor Melda. Taf li daħlet oħra magħhom. Ejwa, dik li tif.
Fissa ta' fir-riċiklaġġ. Isimha bħalissa.

Għax dal qed toħroġ miegħu bħalissa Gabriel. Kull ma għandu miskin biċċa labra hekk. Imma malli taqbad taħdem ir-rabra. Qed ngħidlek li bsa sħiħa tagħmel. Leħi, jiena m'għandux jaħt. B'għadd u neħħejt kollox, għedtlu Dod, neħħili kollox ma niġ iktar. Mela u għatlu ta' il-ġewwi tiegħi għatlu, għatlu l-workshop għala il-bib. Eh, anzi għat għax l-irġiel ma tantx fehmhom. X'qat qat, qed jipprova jidħol mill-bib ta' wara tal-workshop. Ġenninni qatt ma milieli f'ħamsin sena. Itħaq, għad ma bluwilek lili.
Isma, laqbadni fuq is-seks. Eh. Int fejn tħobb toqgħod fuq jew isfel? Isfel għax jajjin it-taraġ biex nitla' fuq. Le, mhux bħala kmamar, bħala pożiċjon fuq jew isfel. Għad li kolaqt kollox, ħima nagħmel xejn. Issa jiena qabel kont waħda minn ta' fuq. Imma kemm illi l-għamilt innuċċali, sirt nippreferi noqgħod taħt għax almenu kun nista' nżommu nara xi ħaġa.
Shut up, please.
Min tkellem? Min għax niġi għalik u ntik daqqa ta' siħ u n-nipis nġibom lok xejra. Għotem, għotem, għotem, dik Ingliża ta' xed tajab maħħa. Min tkellem bl-Ingliż, maħseb li ma naf. Roses are red. Violets are blue. You look like a monkey and so fuck you! Dal-Ingliżi! Kemm huma pretenzjużi! Għatte biss jinqalaw! Issa jira bħala teta li l-jum ninħu. Mela bħali kemm hu tajja. Npommel misħun u bat nħalli tibek terħin of sija bat nixorbu. Le, mhux hekk nagħmlu ta! Nitfa' t-tea bag, u mbagħad nitfa' l-ħalib, u mbagħad nitfa' l-misħun.
Da x'tew, iħassra għandek l-instructions mal-ġenb tal-iljun, Edi! U l-instructions ħela ta' ħin! Eżempju, anke s-suppożitorju minn ħalqi nieħdu.
U jaħdem!
Li hu żgur illi ma jbatix biex jidħol, għax vażelina ma nieqsa. One and one, eleven. Is-saqajn.
Eight and eight, eighty eight. Il-bajt! By itself, number eight. Bajda waħda?
Mela bħal tal-kelb tiegħi. Mela ma sewwejtux. Ejja imma ermiha tqammilt. Għax il-vet kellu 50% discount, għad tal-issa nagħmillu bajda waħda biss.
Jekk jogħġobkom żommu l-kwiet please. Min?
Qed nitkellem bil-kwiet mal-ħabiba tiegħi hawnhekk, laqqas intom imqabbdin magħna wkoll! Ma' min qed titkellem?
Aħjar naqtgħu għax qiegħda mar-raġel.
Dik nafa, dik mhux ir-raġel aqta. Tal-mustaċċ ir-raġel.
Ah, dik mhux ir-raġel dik omma aqta. Eh, eyes down. Għadha tħares lejja dik, ta? Għallija dik werċa minna hekk. Kom da qed ku werċa? Għaliex?
Speċjalment biex taqla fis-sewqan. Għaliex? Għax ikollu kajn fuq it-triq u għajn fejn sejra.

Isni rrealizzajt li qagħda f'nofs il-bitħa tal-iskola.
U jiena kien hemm wieħed minn dal-kisħin pulizija. U kull ma kont qed insuq 120 km fis-sija. Madonna, U rrid madonna.
neħħili disa punti temmen. L-ossi, u x'għamilt?
Jien għandi wej mal-pulizija, ħabbat li mal-ħġieġa. Għalli dil-għaġla kollha, sinjura, għatlu mister, ser, għax jien imbati bid-dimensja u hekk ma nsuq naġġel, ninsa fej kolli jmur. Ħafiromli!
Kemm ħelwa. Isma' jekk nirbħu, Intom il-karità x'taħseb? Nejnu lil batut.
Ejju hekk Għax bħalissa li qed nixxieħu tajjeb li nejnuh il-batut għax Alla jibqa' jafulek. U ta' kemm baqgħalna biex immorru niltaqgħu miegħu.
By itself number seven. Ta' San Gejtanu! One O ten. San Pawl!
Seven and eight, seventy eight. Zampixxi taħti! X'għamluli l-pirmli taz-zokkor hekk filja u fil-li nkun ħampixxi taħti? Tiġi miegħek jew noqgħod hawn? Wazzew!
Troppo tardi. Għamilt taħtek? Iva, meta tixjih, Kif tagħtas kull ma jkollok fuq ġewwa, kollox jitskappalek. O, jien għalhekk, meta tkun ġejja l-għatisa nibda nsotti t-toqob kollha li sta jkun. Isma' sabiħa, ħa mmur sal-kamra, ħa nitbaħbaħ ftit u mbagħad narġgħu ninżlu, għax ilbieraħ intqajna ma' żewġ anzjani ħelwin minn Ħaż-Żebbuġ, tgħid x'għamilna fid-disko. Għajdilom iż-żazax sal-erba ta' filgħodu għamilna t-disko sal-erba ta' filgħodu. Imma l-lum naħsbu qabel ta'